Ere togoikaransa iga twamagonyora ng'a maraga na matiang'i baumeranire, bakwanire, Nchibieka buna omogusii ngotware omogoko sana. Ngotware omogoko ime yane ng'a kei igo otwekeire iga? This is important. Nachete rinde amatanga igaa Nakuru, ikamanyorekana ng'a maraga noo arenge na matiang'i ngocha arengeo. Bono inche nengere timu ya matiang'i korwa Lanet, tokagenderoo togaikoo. Ngakumia sana ng'a matiang'i na maraga nchiri kororana. Mbare gokwanani koboko iga ng'a ee osagusana. In fact maraga did not recognize Matiang'i in that particular function. Thanks Matiang'i na recognised Maraga. Ngai gobe sana ng'a tobwate two presidential candidates bakorwanera ekerogo eke igoro aa. Bono na omogoko omonene sana buna Gusii twanyore na abagaaka babere bachire amo baigwananire ng'a no way torache o divide chikura chiaito chia korwa Gusii. korende ng'a obarete amo, nakorete interview na abagaka, more especially omogaka oyo okorokwa ng'a Matundura, otenenete the Gusii Council of Elders, abagaka bonsi pi, ng'a moborie naki bono togochia koba buna egesaku, tonyore chipresidential candidates ibere, abagaka moroo. Omogaka oyio antebetie ng'a no way. Twaikaranse na Maraga Sports Club, twamoboririe, tokamoboria gaki omogaka Maraga, chikura nchiragosie too divine, bakaigwanana ng'a tigararigererie nache bambache bakwane. Kero nare omzee Professor Sam Ongeri kare ase ebicha ebi, namaete clearly pi, abagaka nabo barenge, Ongeri noo arenge, bakagayana amang'ana aya, aya bagacha amo bonsi. Very important, eki naki tokogani korwa egesaku kieto kia Gusii, ng'a totarasoka isiko first twachire amo. First ochire amo, mbinto ki biagerete abange abana bagacha amo? First ntobwati numbers nyinge toche goteberia abanto naki, intwe ntobwate ten million na todivaidi matiang'i ere saa ino, maraga ere saa ino, bado mbuya tore, ntobwati kura chisaine togodivide. Chikura chiaito nechinke, echibente kobekwa amo chibekwe ase ayemo, ntobwati kura chigodivide. So eki nakio ekemo kiabo kiagerete maraga na matiang'i bagacha amo. Eki nakio ntetang'ani. Egiakabere. Nobosooku ng'a toragani, maragomaete naganchi kora korwa usiku, matiang'i naganchi kora korwa usiku. Nobosooku sana nimanyorekana ng'a intwe toganetie obokonyi korwa usiku, nkagoka etodivideti ntorache amo buna ebagusii. Bono yaturusirie obosooku ase abango buna babere gocha amo kwamua ng'a pi, egekoba kebe etebe na omonto oyomo tokoira. Nagokire sana. Egento kende obomo, kero tokorakana ng'a ng'amo tore togosikwa korwa ebirengereri bia kera omonto mpaka ebikoro. Togosikwa buna abagusii togoika ase toyeteba buna kei abangwana aba ndoche nabo bechogete, igo finally matiang'i na maraga bache amo, oh togosikwa. Bono na tosoke isiko aa, nabo togokwana. Lakini bono kare omanyete okonyora ng'a tochi gokwana totebiwa ng'a inwe maraga more gose matiang'i, omonto ki ore mokorepresenta. Omanyete omonto nakoboria boigo agogoita omoyo because oroche already mbaroche na abanto aba, mbaiyo, they are jokers. Bono igo, inchare konyarekana. egento kende abagusi baminto. Matiang'i nabwate eground tiateba ekemanyereria. Gusii yaito otarekire ase okoigwa ng'a matiang'i matiang'i matiang'i tari maraga maraga maraga matiang'i. Bono enchera nero oo baikaranste bakarora yaya omogaka gaki inche matiang'i mbwate eground. Mbuya ntochaka koonchorana gesaku ng'a bono yaya kare arusie mara tiang'i tosoe gochia ase maraga moino. No way! Egesaku bono yagesugete.

Ekling'iri yarenge oyiendete yabatindirie omochakano. Chusi iga bono Maraka aigwe amasikani aye, eyiwere buya, na kera erinde naigwete omongwana oye mogoteba ng'a ki moramana mpaka eke ase rimo ikaransa nse mogambe yasinye gekora mwatagoranete. Oyonde akamanya gontebia king'ora ng'a moitana mpaka akaikaransa eri mogoikaransa nse mogambe nonya na ekaramu okoba gokori magotumia gosaini oyomo akobutorete. Ng'a era earamu eye obwate omotu abanto bane bakoete. Eki nakio. koba egesaku ki'omogusii, ntori goitana, ntori koramana, ntori korwana ase eyio ende yonsi. Bono igo ekemanyaine pi, na omogoko sana abangwana aba gocha amo. Egento kende kiagerete abangwana aba bagacha amo abagusii baminto, na amasikani totaete konyorana intwe buna egesaku ki'omogusii, gochia motwe aye ntobasa gocha aywo, ntobasa gocha aywo. Ninki to expecteti korwa ase eagreement ya maraga na matiang'i? Public declaration korwa ase maraga ng'a namoire go support ng'o Matiang'i. Period. Totageti beating around the bush ng'a karatiga gwoti twensi naba gusii ende chingaki chiaikire we just have 13 months tobwe tochake chicampaign tomanye ng'a maraga bwata gusii, Matiang'i bwata iga togende okogenda gwoka. So it is public declaration ng'a Matiang'i na maraga bachire amo. Maraga tebe ng'a inche momura ominto nkoka boko. Maraga atebete ng'a.

egasi mbuya ere, ntomanyete egento togokora. Matiang'i moka bono genda boika oyio, kora ecampaign engiya, otebie abanto ng'a mwakagete ng'a intwe kobwatana, twabwatanire. Tebia abanto ng'a mwarorire ching'ana togocha amo, twachire amo. Buna egesaku kia omogusii, twamoire amaadili aria amaraga na ay'amatiang'i abwatane tochenjie gusii, that is important. Bono iga nonye na.

Mount Kenya tigana, bwata amaraga, genda chinsemo chionsi chia Kenya. Campaign, egere monyore chinguru. Mount Kenya gekwaa mwenye ore ng'ana agekwaa mwekaro noba chinguru isiko ya raria ya Gusii. Mount Kenya ore yaamwire, Ruto mbari komwakura. Bono ake esabu na amaraga, tochore tore naki etimu ekoba. Bono nchwamo, rigia chibesa, mobase goika ase, motabanane, rigia chibesa. Mbuya mono sana abagusia ase okorora ebipindi biane mogokwa Times. Tiatoganyete tore naki amang'ana ochika omochie motuga, lakini omogoko omonene ase abagaaka ababere kobwatana. Mbuya mono.
Welcome to Humphrey's Hill House. Humphrey's is a, a boutique hotel uh, located uh, on Kionganyo Hill in Kisii town. We are just two kilometers off Kisii CBD.